Arĩ nĩ tarĩki ikũmi na inya mweri wa kerĩ, mũthenya ũrĩa endwa magĩaga na kamweke ga gũkũngũĩra wendo wao, mũthenya ũrĩa ũĩkaine ta Valentine, nĩ tũgĩire na kamweke ga kũgena mũciĩ wa Nairobi City Market na twamũrĩka ũrĩa wonjoria mũthenya ũyũ ũgũtariĩ. Kũringana na onjoria amwe, nĩ maugĩte biacara ti njũru ona gwata kahũa kao gatineruha ũrĩa mekwĩrĩgĩrĩire, Gũkĩringithanio na mĩaka ya na hau kabere, mũthĩ ta wa ũmũthĩ. Njĩtagwo Waithaka Dismas na gũkũ nĩ City Market nĩkuo tũrarutĩra wĩra na nĩ tũkenete nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Reke tuge wĩra witũ nĩ mwega mũthenya wa ũmũthĩ no tũngĩ compare na wa last year, last year kwarĩ kwega gũkĩra rĩu. Tũrĩ na maruta marathiĩ o magĩthũkaga magĩthũkaga tũtiramenya nĩkĩ. Biacara ũmũthĩ at least nĩ njega ta hĩndĩ ĩno ĩngĩ nokorwo kwĩna thĩna wa mahũa lakini no tũrakĩng'ang'ana. Oho, onjoria aya nĩmaugĩte no matũnganĩte na mĩhĩnga mĩingĩ guoka nĩ gũthũkanga kwa mahũa no makauga mwonjoria o wothe nĩagĩrĩirwo nĩ gũthima biacara yake nĩguo gwĩthemana na mahĩa marĩa matũnganaga namo. Mathĩna marĩa tũragerera rĩ, ta rĩu ũmũthĩ nĩ tũkwagĩte mahũa rũcinĩ na nĩ twendaga gũkorwo na mahũa maingĩ nĩ tondũ nĩ tũra expect andũ aingĩ mũno moke matũgũrĩre nĩ tondũ tũgũ- twenda- twendagia rita rĩmwe mwaka nĩ nĩ- nĩ ũndũ wa rita rĩmwe mwaka na rĩu tũkagũcokera hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mwaka wathira tũngĩrehe mahũa maya mage gũthira ĩkoragwo arĩ hathara kũrĩ ithuĩ nĩ gũte tũteaga tũmaroragia njĩra ya ndandora na tũkaiga rĩu ũcio rĩ kĩoria nĩ kĩorire tugaga tũkaiga tũkauga atĩrĩrĩ no ĩnĩ hĩndĩ ya gũte nĩ hinya mũno Reke tuge gũte nĩ hinya mũno mũno mũno nĩ tondũ mũndũ- mũndũ akĩruta wĩra wake- wake rĩ nĩ ethimaga akamenya ndikũgũra maingĩ ngũgũra tũnini tũrĩa ngwendia ona kaba tũu tũngĩ ngagĩra rũciũ Ona gũkĩrĩ ũguo, Arĩa mataũkĩtwo nĩ mũthĩ ũyũ na njĩra ya wendo nĩ manyitĩte itemi gũtũtaarĩria atĩ endwa nĩ magĩrĩire kuonania wendo na gwetha kĩhonia kĩa ngucanio cia kĩmũciĩ. Njĩtagwo Herman Maina, mũikari wa Nairobi, na ũmũthĩ wĩ mũthenya wa Valentine, nĩ mũthenya wa wendo, na andũ nĩ magĩrĩire kwendana, na mahũa monagĩrĩria wendo, nĩ kĩonereria kĩa wendo. na ũgũrĩire mwendwa waku mahũa kana ũgũrĩirwo mahũa nĩ ũiguaga wega na nĩ ũiguaga wĩ mwende. Eh, niĩ nĩ ngwenda kwendithĩria mwendwa wakwa Valentine njega na kana gakwa kamwe getagwo Terick Maina. O harĩa marĩ ndĩmere nĩ ndĩmendete mũno na magĩe na Valentine njega. Ningĩ tondũ wendo ũcokagia mũrĩo gĩtina, no twaranĩirie na cũcũ ũmwe na ũrĩa nĩ wa Gatheca na ũrĩa ũiyũkĩtie mũthĩ ũyũ na njĩra nene kumana na matonyo make, Gũkũ agĩtũtaarĩria he bata kũhĩmbĩria wendo mahinda-inĩ mothe o na gũtarĩ mũthĩ wa Valentine, na thutha ũcio atũhĩmbĩria na wendo harĩ gũtuonia ũrĩa biacara yake ĩrathiĩ na mbere. Njĩtagwo Mary wa Magũ wa Gatheca na gwitũ nĩ Banana na gũkũ ndokire 1978. Valentine nĩ mũthĩ ũkũngũagĩrwo na njĩra itiganĩte nĩ endwa gũkũ makĩheana tũmahũa na indo itiganĩte, nao endia a mahũa na indo ingĩ nyingĩ cia kuonania wendo makauga kahũa kao nĩ keru, gũkũ makĩonania ona ge keru, mwaka ũyũ ti keru ta mĩaka ĩyo ĩngĩ ũrĩa gũkoragwo gũtariĩ. Ngĩribotera Gĩkũyũ TV, rĩakwa nĩ Wanjirũ Wangata.